Һәм зәгыйфь, кимчелекле булганга күрә, ул физик яктан да, рухи яктан да авырырга дучар. Ягъни, һәрберебезнең дә авырганы бар физик яктан. Физик яктан булган авыруларны без ничек дәвалыйбыз? Без дәвалыйбыз дарулар белән, табибларга барып. Ә инде бик кирәк булганда, димәк, операция ясала. Ә җан авыруларын ничек дәвалыйбыз соң? Җан авыруына керә, мәсәлән, Акыл зәгыйфьләнүдә, баш китүдә. Акылсызлыклар дип әйтәбез инде без аны. Халыкның үзгәрүләре шулай бит. Аңа керә. Хәтта җан авырулары сәбәпле тәнебез дә авырый. Мәсәлән, кайвакытта табибка барабыз да, әйтәбез, менә шулай шулай бу җирем авырта дибез. Ул карый да сездә бер нәрсә юк ди. Ә авырту бар, хәлсезлек бар. Менә моның сәбәбе шулай ук инде каядыр тирәндә җанда ятырга мөмкин. Бар психологик авырулар, бар депрессия, төшенкелек һәм бик күп бик күп менә шундый бүгенге көндә әле без э, сизеп тә, әмма исем бирә алмаган халәтләр. Менә бу авыруларны дәвалый Коръән. Чөнки фән моны дәвалый алмый. Хәтта акылы киткән кешеләрне дә, мәсәлән, психбольницага салып нишләтәләр алар? Дару бирәләр, берникадәр вакыт тоталар да, чыгарып җибәрәләр справка тоттырып, бу кеше инде бетте, инвалид, моны дәвалап булмый, диләр. Ә менә элек-электән шушындый авыруларны дәвалаганнар Коръән белән. Менә шуңа күрә дә Коръәннең бүген тагын бер мөгъҗизасы турында ул дәвалау мөгъҗизасы турында да сөйләшеп алыйк әле. Белгәнебезчә, безнең ата-бабаларыбыз, авырып китсәләр, гел Коръәнгә мөрәҗәгать иткәннәр. Хәтта тәннәре авыртса да, алар Коръән аятьләрен укып, суларга эреп, ризыкларга эреп, пешкереп, дибез инде без аны, кабул итә торган булганнар шушы ризыкларны һәм шуның белән сихәтләнгәннәр. Кеше инде берәр нинди җан авырулары белән авыртса, шулай ук эшкергәннәр. Бала таба алмаса, эшкергәннәр, мәсәлән, шулай бит. Сихерләнсә, бозык килсә кешегә, шулай ук эшкергәннәр. Күз тисә, шулай ук эшкергәннәр. Һәм бу очракта боларның бөтенесенә дә Коръән ярдәмгә килгән. Күп гасырлар безнең инде ата-бабаларыбыз шушы рәвешле дәваланганнар, үзләренә шифа тапканнар. Менә без дә бүгенге көндә Коръәнгә мөрәҗәгать итеп, үзебезгә шифа, дәва таба алабыз. Аллага шөкер, инде шундый кешеләр бар, шкереп дәвалаучы. Бар инде кайбер мәчетләр махсус шуның белән шөгыльләнүче дип әйтик. Һәм бу бик кирәк әйбер. Син моны танысаң, танымасаң да, бу бик кирәк әйбер. Гадәттә моңа ышанмаган кеше, болай дәваланып булмый дип әйткән кеше ул барыбер шуңа килеп егылачак. Чөнки инде бер чара да калмаса кая бара кеше? Бара мәчеткә, бара Коръәнгә, шул Коръән аятләре белән дәвалануга. Һәм Коръәни Кәримнең үзендә дә әйтелә, Коръән ул сезгә шифа диелә. Шифа, ягъни шифасы аның мәгънәсе ягыннан гына түгел, шифасы аның дәвалау ягыннан да. Шушы аятләрне укып, димәк, без дәвалый алабыз икән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вакытында шундый хәл була. Гарәпләр сорыйлар, "И Расуляллаһ, без ислам диненә кадәр үз-үзебезне, туганнар, якыннарны дәвалы идек имтымнар белән, ягъни ниндидер әйткән сүзләр белән дип. Тылсым сихер белән дип әйтик инде. Хәзер ничек дәвалыйбыз соң дигәч, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, Коръән белән дәвалагыз ди. Коръән укып дәвалагыз ди. Шулай ук шундый бер хәл була, бер э, төркем сахабиләр инде кешеләр янына китеп барганда, аны авыл дип әйтеп булмый инде гарәпчә, ләкин безнең сүз белән әйткәндә ул авыл дип әйтик инде. Китеп барганда бер кеше әйтә, сезнең арагыздан эшкәрүче кеше юкмы ди? Менә бер авыру бар иде ди. Берәү әйтә, Нинди эш керәм, ди. Бер сәхабә әйтә. Һәм ул кешене алып китәләр дә шушы инде йортка, ул анда эшкәреп чыга. Эшкәреп чыкканнан соң инде шушы хәлне сөйлиләр пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ул сорый, Син ничек эшкәрдең, ди, нәрсә укыдың, ди. Бу сәхабә әйтә, Мин Фатиха сүрәсен укыдым, ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм моны хуплый. Менә шулай итеп эшкерү дигән нәрсә Коръән белән эшкерү. Бу пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вакытыннан ук билгеле әйбер. Һәм шуның өчен дә бүгенге көндә дә без Коръәнебезне укып үзебезгә эшкерергә куллана алабыз. Бүгенге көндә, мәсәлән, җен тарафыннан зыян күргән, зәхмәт кагылган, шайтан кергән кешеләр бар. Менә аларны да шушы Коръән белән укып, эшкәреп дәвалый алабыз. Әлбәттә, бу бөтен кешедә моны бәлки эшләмидер, бәлки бөтен кеше моның тәртибен, кагыйдәсен белмидер, әмма моны эшләргә мөмкин һәм белүчеләр бар. Шуның өчен дә Коръәнебез безгә ул инде укып, савап алыр өчен. Ул инде безгә мәгънәсе белән аның яшәр өчен, ләкин шул ук вакытта авырган вакытта дәваланыр өчен дә икән. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.